Bonjour Monsieur. Moien.
Eisen Menu du jour haut ass eng Soupe façon Cutulu an dono als Haaptplat kritt der e Steak de Rédemption de. Ma da kléngt jo wonnerbar, dat huelen ech.
Voilà, hei ass är Soupe. Bon appétit Monsieur. Villmols merci.
Ahh. Wat zur Deiwel ass dat doten dann? Oh Gott, nee, ech muss eraus hei. Ciao!

Salut an herzlech wëllkomm bei Lux Play! Trotz der ganzer Spillwelt si mer nach ëmmer hongreg op méi! Hongreg op Action!
Hongreg op Horror!
An hongreg op Open World!
Oh Call of Cthulhu, du mëss et mir net ganz einfach. Esou verwirrt an an Onsécherheet s de däi Protagonist bruet hues, an deem Zoustand hues de och meng Meenung iwwer dech verfracht. Mee wourems geet et hei iwwerhaapt? Call of Cthulhu ass eng Versoftung vum Pen and Paper an dem HP Lovecraft senger Kuerzgeschicht The Call of Cthulhu. Mir begleeden den Edward Pierce, Éischte Weltkriegsveteran, Hobbyalkoholiker an, säit neistem, Privatdetektiv. Nodeems hien no enger Sauftournée vun Albdreem geplot erwächt, kritt hien kuerz drop vum Steven Webster, engem Konschtsammler, den Optrag no sengem Meedchen, dem Sarah Hawkins, ze sichen. Wat geschitt ass, frot der iech? Hatt samt Famill sinn op der Insel Darkwater bei engem Brand ëm d'Liewe komm. De Webster gleeft dat awer net an weist eis e Bild, wat säi Meedche gemoolt huet. Den Ofsender ass onbekannt an dat ass fir ee Grond genuch ze wëssen, dass do eppes net stëmme kann. No kuerzem Knouteren hëlt de Pierce den Optrag dann un a schonns lande mer op der mysteriéiser Insel, wou Wahnsinn a Realitéit schnell matenee verschmëlzen. Sanders. Ech wëll och net méi allze vill verroden, well dat Spill lieft förmlech vu senger Story an der gudder Atmosphär, déi sech duerch d'Spill wéi dem Cthulhu seng Tentakelen zitt. D'Welt ass schéin düster mat sengem gréngen Niwwel gehanen, d'Musek zitt een a säi Bann, d'Spillwelt ass immersiv an d'Synchro ass ganz gelongen. What did you do to me? Undo these straps! Wow, go easy my friend. Ech wees bestëmmt wat är elo denkt. Atmosphär? Check. Gutt Synchro? Check. Grafikstil? Ugeknackst, mee kënschtleresch? Check. Wat kann dann do nach schif goen? Also, wou war dir op der Nuet vum fënneften Oktober, wann d'Schléft? Dat geet iech guer näischt un.
Dat hutt der net grad gesot. Ganz einfach. Gesiichtsanimatiounen, déi deelweis esou grotteschlecht sinn, dass se a, wéi schlecht Poppen ausgesinn, oder b, den Edward Pierce schneit därmoossen esou domm Schnëssen, dass ee menge kinnt, et géing een dem Jim Carrey nokucken. Do konnt ech mer oft de Schmunzel net verknäifen, a wat schued fir déi brillant Atmosphär ass. Duerch säi spannenden Erzielstil rett d'Spill sech awer, an et wëll ee wëssen, Wat ass da lo op Darkwater lass? Ganz Adventure-typesch wielt Dir am Ufank vum Spill Talenter wéi Psychology oder Strength aus, déi Är Skills an de Gespréicher an an der Spillwelt beaflosse kënnen. Dobäi hunn d'Entwéckler allerdéngs e cleveren Twist eragebaut, Genau wéi bei engem Pen and Paper sinn d'Skills just eng Erhéijung vun de Chancen, net d'Garantie, dass verschidde Saachen och esou klappe wéi dir dat gären hätt. Bei de Gespréicher wielt dir är Äntwerten aus an je méi Hinweiser dir fannt, desto méi Optiounen hutt der. Do sinn allerdéngs déi eng Skills méi hëllefräich wéi anerer. Die Hühnchen, den Reis, die Suppe, die salzigen Kekse und das ist dann alles. Und dann? Also, Sie denn. Und dann wär es prima, wenn Sie das in ne Papptüte packen, die Sie mir dann in die Hand drücken, weil ich nämlich echt Hunger hab. Und dann? Hey, ich hab die Schnauze voll von diesen kranken chinesischen Psycho-Spielchen!
De Pierce muss awer och säin detektivescht Kënnen ënner Beweis stellen a wéi bei der Arkham-Rei d'Zeenen rekonstruéieren. Gekämpft gëtt quasi guer net, dir kënnt iech just verstoppen. An leider variéiert d'KI dobäi och staark zeschen genau zwee Modien, Stronzdomm oder God Mode. Dat kann heiansdo frusteg sinn, mee wann ee bis weess wou ee hi muss, ass dat eigentlech och net méi all ze dramatesch. D'Rätsele par conter sinn zimmlech clever an stellen är gro Zellen op d'Prouf. De Gameplay, fir ze resüméieren, ass also éischter eppes méi gemittleches. Gemittlech ass e gutt Stéchwuert, well virun allem ufanks mécht et sech bemierkbar, d'Spill hëlt sech wierklech seng Zäit. Mee elo zu der grousser Fro, Ass dat ganzt Déngen iwwerhaapt wierklech grujeleg? D'Äntwert ass sou kloer wéi d'Handlung vun enger Lovecraft-Geschicht selwer. Sécher, d'Spill ass atmosphäresch an verzicht dobäi gréisstendeels op Jumpscares. Dobäi muss och gesot sinn, dass d'Spill mol an éischter Linn eng Mystery-Detective-Geschicht ass an den Horror eréischt un zweeter Stell kënnt. Et geschéien zwar creepy Saachen, mee dës kommen ze kuerz a sinn och vill ze vill banal. Zum Beispill begéint dir am Spill e Véi, wat vum Design hier éischter un The Witcher wéi elo wierklech u Lovecraft erënnert. Aus dem Wahnsinn hun se och net besonnesch vill gemeet an et war och éischer sou 0815. Sou richteg krass Momenter also existéiere leider net. Luewenswäert ass, dass et awer e puer Schlusser huet, déi motivéierend kinnte sin fir en zweeten Duerchlaf. Komme mer also elo zum Ofschloss vun deem Ganzen. Call of Cthulhu ass eng atmosphäresch an interessant Detektivstory, déi vu sengen Dialoger lieft an een an eng Welt erageheit, wou alles anescht ass wéi normal ass. Ween elo en Horrorspill wéi Until Dawn oder Outlast erwaart, gëtt warscheinlech enttäuscht. Villméi soll ee sech éischter op eng spannend Mystery-Geschicht aloossen, déi trotz allem ze ënnerhale weess. D'Spill ass also gutt, mee bleift leider a ville Beräicher zimmlech zeréckhalend, wat dofir suergt, dass et fir mech am Beräich, jo, gudde Mëttelmooss bleift. Et ass net sou schlëmm, wéi d'Kriticken et deelweis auserneehuelen, mee et ass leider och net wierklech dee Mindblower, wou 't hätt kënne sinn. Fir Fans vum Lovecraft an dem ganze Cthulhu-Mythos ass d'Spill sécherlech eng fäi Saach. Skeptiker kënne jo waarden, bis d'Spill méi bëlleg gëtt, fir sech dann vum Wansinn e Bild kënnen ze man. An aus deem Grond kann ech de Restaurant Ons Ferdinard absolut guer a glat net recommandéieren. Senden. Schleef mat der.
Och dee Restaurant ass en absolute Vull fir d'Kaz, ey. S, Soss du grad eppes? Nee.
Jo blöde, wee soll hei soss eppes gesot hunn? Versuch. Bon, vergiess et, ech muss eraus hei. Ciao!
Hä? Diablo Immortal. Op der BlizzCon huet den Entwéckler Blizzard no laanger Zäit en neien Diablo-Deel ugekënnegt. Zur Enttäuschung vun de Fans gëtt dësen awer nëmmen exklusiv fir Smartphones released. Detective Pikachu De Film gouf scho viru laangem ugekënnegt, mee bis viru kuerzem war d'Skepsis nach grouss. Elo gouf en éischten Trailer verëffentlecht an d'Fanbase ass optimistesch. PUBG. No ville Gerüchter am leschte Joer gouf et lo offiziell bestätegt, De 7 Dezember gëtt PUBG dann och fir Playstation 4 released. First Party Wéi Microsoft op hirem X018 Event a Mexiko bekannt ginn huet, zielen Entwécklerstudioen Obsidian an inXile, bekannt fir Spiller wéi Fallout New Vegas a Wasteland 2, elo zu hire First Party Entwéckler. Eng Legend ass vun eis gaangen. D'Marvel-Matbegrënner a Comic-Legend Stan Lee ass am Alter vu 95 Joer verstuerwen. Am Laf vu senger Karriär war en un der Kreatioun vu bal 600 Superhelde bedeelegt. Säin Doud ass e grousse Verloscht fir d'Nerdwelt.
D'Häertstrécken, Cowboys, eng ze grouss Welt, se ass ze grouss, ech pack dat net, ech hunn eng Aarbecht, se ass vill ze vill grouss, ze vill ze maachen, ech hunn nach e Liewen, nee ech däerf kee Liewe méi hunn, nee ech muss Cowboys sinn, ech muss Cowboys sinn.
Howdy, ech zielen lech haut eppes iwwert d'Liewen am Wild West. Pardon, ass Gewunnecht. Wéi soll ech ufänken? Mäin Numm? ass Billy. Dir kennt mech vläit als Billy the Kid. Eigentlech wollten déi vu Lux Play den A Van Morgen hunn, mee deen huet Besseres ze dinn. Genau wéi hien gehéieren ech zur Van der Linde Gang.
Kann dofir Banken, Zich, Päerd, Haiser, Zelter, Saloons, Kutschen an. Wéi? Ah, op de Punkt kommen, ok. Mir sinn am Fong wéi eng Groussfamill. Eng grouss Famill, déi gläichzäiteg awer och eng vun de meeschtgesichtene Gangs am ganze Wëlle Westen ass. D'Liewen als Outlaw ass awer net ëmmer grad esou cool, wéi ee sech dat virstellt. Am Ufank zitt sech dat Ganzt oft vill ze laang. Och wann d'Landschaft wonnerschéin ass, nervt et een ufanks schonn, wann een éiweg laang vun A no B reide muss, fir dann nëmmen e puer Minutten drop de ganze Wee erëm zeréckreiden ze mussen. Wësst Dir, wéi grouss Amerika ass? Ech och net, mee et ass schäiss grouss! Wou bleift déi ganz Action déi mir versproch gouf? An der Tëschenzäit verdéngen sech da rëm e Kopfgeld vun e puer honnert Dollar, mee bei senger Missiounen kritt en dann ëmmer rëm sou ëm déi 30 Dollar. A wann een bei senger Missioun dann och nach iergendswou an der Pampa säi Päerd zeréckloosse muss, ass dat onheemlech frustréierend. Wat ass schonn e Cowboy ouni säi Päerd? Heiansdo verléieren ech dobäi ëmmer e bëssen d'Perspektiv am Liewen. Mä bon, all Mënsch huet warscheinlech eng aner Perspektiv. Wann d'Action awer emol esou richteg lass geet, da kann een d'Liewen als Outlaw och esou richteg genéissen. Obwuel, och dat fillt sech am Ufank e bësse komesch un. D'Zile geet net esou gutt vun der Hand, wéi ech mer dat am Ufank erwaart hat an fillt sech ëmmer esou liicht schwammeg un. No enger Zäit huet en den Dréi dann awer raus, an am Noutfall huet en als Cowboy och nach mol säin Deadeye, a mam Deadeye kann ee souguer op engem galoppéierende Päerd zilsécher balleren. Am Wëlle Westen gëtt et och vill Onerwaartenes z'erliewen. Ëmmer erëm begéint ee frieme Persounen an der Wildnis, déi een iwwerfale wëllen oder souguer Hëllef brauchen.
Oh, äh, oh, guck mal do, ass dat net den Chupacabra?
Ech wëll dach nëmmen hëllefen! Déi eege Gang ass ëfters och genau sou inkompetent wéi déi Idioten déi ëmmer Hëllef vu mer verlaangen. Sou ass et schonn ëfters virkomm dass ech meng Missioune verkackt hunn, well erëm ee mat sengem Päerd ëmgefall ass oder virun de Flëntelag vun engem Géigner gerannt ass. Jo u sech mengen ech awer dass rosa vläit awer eng besser Faarw gewierscht wier. Jo Partner, ech wees ganz genau wat se. Ouff!
Oh ne, hä? Net scho rëm? A genau dowéinster brauch een och als Outlaw heiansdo einfach mol just Zäit fir sech. A wat gett et besseres fir sech ze entspanen wéi einfach e bëssen d'Natur ze genéissen. Duerch d'Prairie reiden, déi frësch Loft genéissen an einfach de Kapp kloer kréien. Dës grouss Welt huet natierlech och villes ze bidden. Et kann ee flüchteg Krimineller afänke goen. Poker oder Domino spille goen oder sech einfach besaufen. No engem laangen haarden Dag kann een sech dann och am Saloon de Bart stutze loossen oder eng gutt waarm Bidden huelen. A fir e klengen Oppräis kann een sech dobäi souguer vun enger flotter Damm hëllefe loossen. Ween déi Zäit awer léiwer notzt fir sech neien Equipment crafen ze loossen, dee kann natierlech och joe goen. Am Wëlle Westen war och Joen eng gefrote Beruffung. Ah, kuckt do, do hu mer schonn e schéint Exemplar. Kuckt Iech nëmmen dat Gewei un. Wonnerschéin! Jo, bon, gutt, war vläit elo awer net esou gutt, wéi ech geduet hunn. An ech hätt vläit sollten mäi Brëll sinn, do wéi meng Fra mer gesot huet, mä bon, he. Dir wëllt lo bestëmmt e Fazit vu mir. Ok, ma ween op Open World steet, deen ass bei Red Dead Redemption op der richteger Plaz. An och wa sech dat Ganzt am Ufank e bësse streckt, rappt d'Spill no e puer Stonnen esou richteg un. De Gunplay hätt zwar e bësse méi Feinschliff verdroen, mee e steet dem Spillfloss net am Wee. Ech kann zumindest soen, dass ech onheemlech vill Spaass hunn an et onheemlech vill ze entdecke gëtt. No kuerzer Zäit sinn engem och schonn all d'Membere vun der Gang un d'Häerz gewuess an et freet een sech ëmmer erëm drop eng Missioun mat hinnen ze bestreiden. Am Géigesaz dozou sinn d'Missiounen heiansdo awer e bëssen ze strikt an et féilt een se dann, well een en anere Wee geridden ass wéi d'Spill dat esou verlaangt huet oder well erëm en Teampartner an e Bam reit. Dëst stéiert op Dauer awer kaum an ass oft méi witzeg wéi nerveg. Alles an allem ass Red Dead 2 genau dat Spill op dat mer all sou laang gewaart hunn an ech ka jiddwerengem just un d'Häerz leeën, Kaaft Äech et! Kaaft Äech et! Kaaft Äech et!

Also, d'Stëmme soten ech soll lech Äddi soen, da maachen ech dat och elo. Ciao a bis nächst Kéier, wann et si Wetter gëtt. Den Danilo sténkt no Schäiss. De Yann sténkt ebenfalls no Schäiss.

Merci, ass gär geschitt.